U hawn ħa neqpa' u jekk taraw xi ħaġa interessanti ibgħatulna fuq shooter@danusam.com. Bdejna bit-tajjeb din is-sena għaliex taf dik l-iskema tal-carer at home għall-anzjani fejn jibgħatulek persuna kwalifikata biex jgħinek tiħossib lilek innifsek, il-Gvern żiedha u x'hekk. Eżatt, qabel kienet 8,000 Sussidju mant il-Gvern issa ġaba 8,500 ġifieri għandek 500 euro iktar fil-but! Tajjeb għax dejjem qed ngħinu lill-anzjani tagħna, imma sinjuri xi ħaġa li ma niflaħx inżommha iktar, Eminem se jitturja! Se jagħmel kunċerti mad-dinja kollha, ser tarah int. Ma nafx imma t-tour. Ma nafx għammiel imma jew għax eh, Ħabba l-flus. Ma għajja najdu li tista. Tista. Tur ta' minn hemm jista' jkun ma tmux tara, ħaniprova tajjeb, ħaniprova. Eh, jiena li għamilt, inżil ta' xej fil-toroq Maltin u għawċin, u saqsejt eh, jekk jafux, għax jiena li eh, minn hemm għandu jkun jaf bih kulħadd, għax huwa web l-aqwa repers tad-dinja. Kbir.
This looks like some jump for me, so everybody just follow me. Mela jien ġejt hawnhekk il-mosta u ħan iċċekkja kemm in-nies jafu minn u minn hemm għax għalija huwa ta' kalibru li laħħaq ma' Michael Jackson beat il sudaw in-nies hekk. Ħan iċċekkjaw. Inti taf li ġejja minn hemm. Minn fejn?
Inta li ma sena int? Jiena skadut ta' 68. Ta' 68.
Look, um, you know Eminem?

Yes, if it will be here. Thank you.
You know you're the only person, so it's me and you. if you want to go and watch him. U Eminem, taf minu? Minu?
Eminem.
Marrox minu, marrox, marrox. Ija, għan kanta lek bieċa. This looks like a job for me, so everybody. Marrox minu, marrox minu. Ġimma mux taraħ kiku. La, la, la, la. Da, għad mil-gbar, ta' ta' rep. Ejja, ma marrox.
Ejja minn hemm! Eminem, mhux ejja minn hemm. U naf ejja. U xrajna dil-ġimgħa. Eh, vera, xrajna dil-ġimgħa.
Aw, sanħi! Aqta xrajt dil-ġimgħa kemm rajt. Imma rajt dawn iż-żewġ handbags u nixtieqek tażilli wieħed. Eh, trid l-opinjoni tiegħi? Eh, mela, l-opinjoni tiegħek għandi bżonna dek astaf kemm importanti. Thank you, mela eh, kieku jien nieħu l-abjad. L-abjad, orrejt. Jien liħor għażilta. Ija bekk rrit l-opinjoni tiegħek jien għax ma tifhimx. U r-Rumanija daħlu fi Schengen. Araw minn qasam l-ewwel. Tafu x'kellu fil-bagalja doggy bag. u jiċċirkola fuq is-social media bħalissa hawn dawn il-video ta' żewġ Marokkini li ħarbu minn fuq l-ajruplan. Li ma nistax nifhem jiena fej kienu s-suldati u kulħadd għax jiena nuża iċ-cheap flights tal-qammeli. U kif noħroġ biċċa saqajja minn fuq dak il-lajn l-isfar malajr tiġi tajjat miegħek. U daw Alla jbierek ħarġu jiġru il-van tal-AFM jgħaddi u ma jaqbadhomx. Jiena naħseb li waqt it-training għandna bżonn nindaħlu l-logħba ħarba tiftakruha. Imsomma, San, inti il-full name tiegħek x'inhu? Chrisander Agius. Imma għandek xi middle names? Għandi xi ftit ukoll, imma mhux kulħadd ikollu. Ejja, ma mhux daqs dat-tifel, dat-tifel għamlulu l-ismijiet kollha tal-Manchester Club United tan-1973. Mur kantalu id-diska tal-Happy Birthday, eh? Graham, Stratford, Stepney, Young, James, Buchan, Holton, Graham, Kidd, Morgan, Curry, Atkinson, Moore, McKittrick, Happy birthday to you. Eja nimmaġinaw xi ħadd laburistu jsemmi t-tifel Robert, Ian, Silvio, Ġu. Ejje, għafejja.
Insomma, dak kollox għal dil-ġimgħa. Narawkom.
Tajba, eh? Tajba. Dik anka l-Birgu. Eh. Anna Lorenz f'ismek. Jiġifieri jekk tinżel il-pjazza u tgħajjat Lawrence, iduru iktar minn nofshom qed ngħidlek jiena. Ma dik anke ħaż-żabbar aħna, ġifieri. Jekk tgħajjat Grezju?
Le, jekk tgħajjat Alem! Għax tant jiġrulna traġedji aħna ta' żabbar il-valkin nieżel xi ħadd isuq f'nofs il-monti, ġifieri kif tgħajjat Alem kulħadd jaqbad panikja jaħseb li ġej xi ħaġa. Ċaw niltaqgħu għada.